gadwa ein sylwadau yn fyr. Yn gynharach yn y siambr, mi fuon ni'n trafod um, bwriad Plaid Cymru o hyfforddi a recriwtio mil yn rhagor o feddygon yng Nghymru. O'n i'n hynod siomedig, mae rai fi ddeud, efo mateb y gweinidog. Uh, this is aspirational but not achievable, oedd geiriau yr, yr ysgrifennydd cabinet. Um, da ni'n sôn am hyn am raglen dain mlynedd. Mae hyn yn rhywbeth sy'n angenrheidiol. Dwi'n gobeithio bod ni'n gytûn ar hynny, bod ni angen rhagor o feddygon yng Nghymru. Mae o yn rhywbeth sy'n uchelgais yn sicr gyda fi. Dwi'n gobeithio y gallaf fod yn rhywbeth dwi'n rannu ar draws y Siambr efo aelodau eraill. Ond mae o hefyd yn realistig. Ond allaf o ddim bod yn realistig, ddim ond bod yn realistig, Yy, os ydyn ni'n cynyddu faint ydyn ni yn ei hyfforddi o ran meddygon yng Nghymru. Be sy'n siomedig hefyd o glywed yr Ysgrifennydd Cabinet ydy bod ysgolion meddygol yng Nghymru yn deud wrtha fi bod nhw'n hyderus y gallan nhw hyfforddi hyn yn rhagor o feddygon yng Nghymru dros y ddeng mlynedd nesa'. A mae'n amlwg, dwi'n meddwl, bod 'na gonsensws yn tyfu o fewn y byd addysg meddygol yng Nghymru y gall Bangor chwarae ran yng o ran cyfrannu y meddygon ychwanegol yma uh, i ni. Mi ydw i'n siomedig hefyd, yn siomedig ar sawl lefel uh, heddiw, bod yr, uh, y llywodraeth yn ei gwelliant nhw wedi tynnu unrhyw gyfeiriad at ddatblygu addysg feddygol ym Mangor allan o'r hyn da ni'n ei drafod heddiw. Dwi'n deall pam eich bod chi am dynnu sylw uh, at beth da chi'n ei weld fel llwyddiannau o ran recriwtio meddygon dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'n dwi rhoi hynny i chi, Ond pam tynnu'r cyfeiriad at Fangor allan o yn gwelliant ni heddiw? Fel mae Siân wedi egluro, mi fydd cyrraedd ysgol feddygol full blown, os da chi'n licio, hunangynhaliol ym Mangor yn rhywbeth all gymryd rhai uh, blynyddoedd. Da ni'n cydnabod hynny uh, yn llawn. Ond mae angen i hynny fod fel nod yn y pen draw, a mae angen symud ar y frys rwan. tuag at gael myfyrwyr meddygol wedi i gwreiddio mewn adran addysg feddygol ym Mangor. Mi gyfeiriau at Brifysgol Kiel, sy' â ysgol feddygol rwan, ddechreuodd fel rhan o Brifysgol neu Ysgol Feddygol Prifysgol Manceinion. Mae yna'r mathau yna o bartneriaethau y gallwn ni ddechrau rwan, o'r flwyddyn nesaf ymlaen, yn gweithio efo Prifysgol Caerdydd ag Abertawe, er enghraifft. Mae angen hyn, mae angen y meddygon arnon ni, mae angen datblygu'r uh, arbenigedd mewn meddygaeth cefn gwlad, mae angen datblygu'r arbenigedd o ran datblygu addysg feddygol cyfrwng y Gymraeg uh, hefyd yn hynny o, o beth. Felly, ar sawl lefel, dwi angen gweld fan hyn yn symud tuag at gonsensws uh, o ran y cyfeiriad da ni'n mynd iddo fo.